CBN a rak zohtu nan dihlak tein nan kut kan in tei hna. Kum thong ni le kum kul le kum thum, March hlei thum, zanlei sumlam pali tiang thong kan hlet khawhmi kan rak chim lai. Tedim khua sizungpi ah umhmun a khuarmi sac ralkap cu PDF zolen nih luhhnawh in an doh hna i hriamnam pawl an lak khawh. Chin ramkulh Tidim sizungpi ah umhmun a khuarmi sac ralkap pawl cu PDF Zoland nih nizaan March hleihnih zan ah luhhnawh in an doh hna i hriamnam tam an lak kho tiah PDF Zoland nih cathanh an chuah. Kahdohnak hi suimilam pakhat chung a rau i sac ralkap pawl cu an sakhan an chuahtak. Hriamnam, fong le a dang thilri pawl kan lak khawh sac ralkap pawl a thimi le ai hliammi cu fiang in kan thei rih lo tiah an langhter. Chinland Defence Force kampalat nih kahdohnak cathanh an chuah. Chin ramkulh kampalat peng Cindwe khua chungah umhmun a khuarmi sac ralkap kan kah hna caah panga an thi tiah CDF kampalat nih cathanh an chuah. Cingdwe khuachung ah umun a khuarmi sac ralkap cu March ni hlei kha zing sumlam paruk in pasarih tiang a voikhatnak kan kah hna. Cunu zing sumlam pasarih le cheu in pahra le cheu tiang a voihnihnak kan kah ṭhan hna tiah an langhter. Cu kahdohnak ah sac ralkap panga an thi i hliamhma pumi zong an tam. CDF kam palet lei in a thimi le ai hliammi an um lo tiah theih a si. Monywa GTC sianginn hmai ah ummi sac ralkap panga tha an tong. Sakaing ramthen, Monywa khua, GTC sianginn hmai ah a ummi sac ralkap panga kan kan ha tiah Area 71 PDF Monywa in tuanvo ngeitu pakhat nih a chim.

sac ralkap nih an kah manh hna lo tiah area 721 pdf monywa in ṭuanvo ngeitu nih cun a chim. Cu kahdohnak ah Area 721 PDF Monywa One Local People Defense for Burma Independent Army ro 913 People Force Youth Revolution Attack Force le Monywa People Liberation Force hna i bawm in an kah hna tiah theih a si.

Fainai ei in SAC ralkap sergeant ngapau cu kan fim hlawn tiah Seoul's Tiger Yangon Underground Force nih an langhter. Nizan ah meithal zun khat in kan fim hlawn. Ani hi tilawng in a tlungkalmi hna ngunkhuai a khawl tawnmi a si i SAC nih nawlngeihnak an lak hnu in a zual. Khuami hna nih thong a kan thanh caah kan fim hlawn tiah Seoul's Tiger Yangon Underground Force in ṭuanvo ngeitu nih a chim. Seoul Stacker Yangon Underground Force nih SAC ralkap sergeant an thah pin ah MP3 zunkhat, kuang bom pahnih, kuan sawmnga le pali zong an lakpiak. PDF lei in a thimi le ai hliammi an um lo tiah theih a si.

Sangbawi Zaw Aung inn ah a raangmi SGG 2H 2525 VAN motor pakhat le kutlaifong lungthum zong hriamtlai phu nih an laak tiah theih a si. Tangta Peng Electric Zung um SAC ralkap ka an tong Salinci palik sakhan kahdohnak ah palik pakhat a thi. Mandalay Ramthen Tangta Peng Nachang khua electric sung ṭhennak umhmun a khuarmi sac ralkap cu hriamtlai phu nih an kah hna tiah tualchungmi hna sinin theih a si. Nachang khua electric zung ah hmun himnak latu sac ralkap cu minute kul chung hrawngka an ton pinah Ṭawngta khua in bawmtu ding ah a kalmi sac ralkap motor zong bomb puahhnawh an tong chap caah a thimi le ai hliammi an um tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Cupinah Sakain ramṭhen Salinci peng Salinci khua palik sakhan cu drung le hriamngan in kan kah caah palik pakhat a thi tiah Salinci Special Task Force SSTF nih an langhter.

Khuami a hremtu le an suingun chawva a firtu sac ralkap pawl cu Salinci palik sakhan an um lio March nileini zanlei sawmlang panga hrawng ah Salinci Special Task Force SSDF in hriamngan phu le a dang hriamngan phu hna nih i bawm in an kah hna caah sac ralkap a thimi an um kho tiah theih a si. Mandela ah sac rallam sial ralkap cu bom an puah hna i sac ralkap hleisarih an thi. Mandalay ramṭhen Mandela peng nitlaklei kap ah rallam a rak sialmi sac ralkap cu voihnih bom an puah hna i sac ralkap hleisarih an thi tiah Toci muipuai phu hruaitu Bude nih a chim. March lei kha zan sawmlam pasarih hrawng ah Matia peng nitlaklei kap ah thazaang sawmriat hrawng in rallam a rak sialmi sac ralkap cu Muitlaing khua le Muihingta khuakar ah bom an puah hna i sac ralkap pariat an thi i tamhliam an tuar tiah theih a si. Bom kan puat hnu hna ah sac ralkap cu rak bom dingin motor in an ra hna. sac ralkap nih hriam ngan hriamhme in a kan kah caah kanmah lei ai hliammi an um pah. Madaya peng nichuahlei kap zongah kahdohnak voi hra tuk a chuak tiah Toci muipuai phu hruaitu Bude nih a chim. Cun March hleihnih chun sumlam hleihnih hrawngah Muici kung khua in Sacing khua lam an phak ah bam an puah hna i sac ralkap pakua an thi i tam hliam an tuar. Ai hliammi cu ambulance pathum in Madya peng ah an kalpi hna tiah theih a si. Kheng-u khua luhnak ah sac rallam sial ralkap cu bom an tuah hna, pathum hliam an tuar. Sakaan ramṭhen, Kheng-u peng luhnak ah sac rallam sial ralkap cu bom an puah hna i sac ralkap pathum hliam fak ngai an tuar, tiah Rawral Tiger Guerrilla Force sinin theih a si. Nizan March lei ni zing sumlang pariat hrawng ah King'u peng ah a rak lutmi sac rallam sia ralkap thazaang zakhat hrawng cu mipi vengtu phu nih Khantik khua le King'u kar a ummi Pyakye Han hnulei ah bom lunglih in an puah hna i sac ralkap pathum hliamfak ngai an tuar tiah theih a si. Bawmhpua dih hnu ah kapnih kahdohnak minute hlei nga hrawng a chuak. Cu kahdohnak cu Rural Tiger Guerrilla Force le Kheng-u khuasung guerrilla phu pawl i fonh in an dohmi hna a si i mipi vengtu phu lei himte in hnu an kir kho. SAC rallam sia ralkap zong Kheng-u khuachung ah an phan tiah theih a si. sac ralkap hlathlainak zung bomb-puah ruangah pathum an thi, pali hliamhma an tuar. Pakhaw ramṭhen, Pi khua, Minci tlangpar ah a ummi sac ralkap hlathlainak zung ah March nilei ni zan ah hriamnam le zingkuan an phorh i an fimtawl lioah an puah caah pathum an thi i pali hliamhma fak ngai an tuar tiah theih a si. Kaphasa zung in hriamngan an rak ngal i sac ralkap hlathlainak zung ah an luhpi. Ralkap pawl zong an tam ngaingai. A chungah an fim ciami hriamnam le zenkuan cu a puah caah a chung ummi pathum an thi i pali hlianhma an pu. A lenglei a ummi tu cu an him tiah cukang he pehtlai in thil a theitu pakhat nih a chim. Cu puahkenak ah sac ralkap pathum an thi i pali hliamhma an pu. Hliamhma pumi pali cu Shueṭaung khua ihkhun zakhat ralkap sii-inn ah an thlopbul hna tiah theih a si. Cuka puahkenak a chuahnak hmun cu sac ralkap nih nawlngeihnak an lak hnu in khuami hna cu luhter an sianh tuk te hna lo lengah Phungki sianginn zong luh khawh tuk a si ti lo tiah theih a si. Tlangpar ah a ummi Phungki sianginn zong ah luh khawh a si ti lo. Phungki pawl caah thil pakhatkhat kan pek ṭhan hna zong ah a kan luhter lo. SAC nawlngeihnak an lak hlan ahcun zalong tein kan lut chuak kho tiah khuami pakhat nih cun a chim. CBN a zotu a ngaitu nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.